ہیساں کہ میں ہن گزارش کریساں ساڈے وسیب دا ہک بہوں وڈا ناں ماہر تعلیم صداکار سائیں محبوب تابع صاحب کو کہ او سٹیج تے تشریف گھن آون اور استاد صاحب دے فن اور شخصیت دے بارے اپنے خیالات دا اظہار فرماون سائیں محبوب تابع صاحب

شاعری کہیں وی خطے دا، کہیں وی وسوں دا اجتماعی ضمیر اور اجتماعی خمیر ہوندے اور جیرھے بندے کولو اے اٹکل آوے کہ او اپنی وسوں دے اجتماعی خمیر اور ضمیر کوں اپنے شعر اچ وݨ سڳے گندھ سگے، بدھ سگے، اوکوں حق اے کہ او شئے رکھواوے اور ایں وسوں وچ سوکڑی نے اے کم کر ڈیکھائے۔ لاطینی امریکہ دے وچ جیرھلے چٹیں دی گوئرے انگریزیں دی مقامی بندے دے اتے واہر پئی لاہندی ہئی جیرھلے اے بی سی، امریکن بنانا کمپنی اتھاں دی فروٹ فارم وݙی کمپنی ہے۔ او چھکڑیں دے وچ کیلے دے ناں تے مقامی بندے دے وسائل انہیں دیاں عزتاں انہیں دیاں تریمتیں انہیں دا ہر جیہا جون لݙ کے ویچݨ کیتے تیار ہئی۔ اتھاں گارشیا مارکیز جیہاں بندہ۔ کہیں کہاݨی وچوں کہیں ناول وچوں الویندا پیا ہا۔ اصلوں ایویں ایں وسوں دے وچ جیلھے اتھاں تخت لاہور اپݨی لٹ مار وچ ایں وسوں دے وسائل کوں اتھوں دے بندے کوں اتھوں دی دھرتی ماء کوں اوندے بوچھݨ اوچھݨ کوں بے اجا کریندا پیا ہا تاں اقبال سوگڑی تاں آہدا کھڑا ہا کہ سانجھی سرت سبھا سانجھی سرت سبھا تخت لاہور دے رچ اکیرے روہی نچدن کال سانجھی سرت سنبھال سو اے او سنیہا ہا جیڑھا ایں وستوں دا ہک سجاک ماݨو سوکڑی صاحب دا ہک معروف شعر ہے ملنگی نے اوکوں گایا ہا منصور نے میں کنوں انج تھی میݙی صورت کنوں بے زار تھی میں کݙاں آکھیے جو میݙے غم دا حصے دار تھی اے چھڑی کوئی وصال دی ہجر دی ڳالھ نئیں یا محبوب نال چھڑی شکوے دی ڳالھ نئیں اے اڄوکی وستوں دی جیڑھی عالمی کساد بازاری ہے جیڑھی سرمایہ داری ہے اوندے پچھوں مقامی بندے دی جیڑھی بے اختیاری ہے اور اوں بے اختیاری وچ جیوݨ دے باوجود جیڑھی خودی اور خود داری ہے اوندا سلیہ ہے۔ میں کنوں انج تھی میݙی صورت کنوں بیزار تھی وی میں نئیں آہدا توں آ میݙے بھوڳ ونڈا میݙے ݙکھ ونڈا میں ایں بکھ ݙکھ وچ وی میں ایں دمان دی کریہ وچ وی ایں قابل ہاں

تاں اتھے دی سبزی منڈی وچ سبزی وچے دا ہک بندہ فوٹوسٹیٹ تے آہڑ مہینے دی گرمی وچ بغیر بنائن دے ہک پتلا چولا پاتی ہوئے بندہ ہک نحیف جثے آلا بندہ تخت لاہور کوں ڈسیندا کھڑے باقی تاں بے غیرت سیاست دان اتھوں دا اوندا دلال بنیا کھڑے۔ بغیر کہیں تکلف دے بغیر کہیں ڈر بھاؤ دے بغیر کہیں معذرت خانہ رویے دے اجوکے سی ایم کولوں گھن کے تے تمام لغاریں مزاریں تمام بغیرتیں تک کہیں وی وسوں دی گالھ نی کیتی میڈے سامنے لگا کھڑے جنوبی پنجاب وٹ از جنوبی پنجاب جیڑا بندہ میڈے لمیو بہہ تھیوے او لمہ محبوب تابش ہوسی او جنوبی محبوب تابش ہوسی اوندی اپنڑی ہک ایڈنٹیٹی ہے اوندی اپنڑی ہک سنجانڑ ہے اور اوندا اظہار ایجھو کجھ ہے کہ میں کنوں اج دی میڈی صورت کنوں بیزار جے دی تساں جتنی معذرت خانہ رویے نال الویسو گالھ کریسو تہاڈی ایڈنٹیٹی کائناں ہوسی تساں کائناں ہوسو۔ تہاکوں پورے اعتبار نال، تہاکوں پورے اعتماد نال الاوݨا پوسی اگر تساں ماء دھرتی دے پت ریہوے تاں دھرتی ماء جاں دھاراں ایویں نھیں لہنجاں۔ صاف ظاہر اوندی خاطر تہاکوں تہاکوں وݙے رسیمے سہݨے پوسن۔ تہاکوں کلھا تھی بھئی نیلسن منڈیلے کولوں گھن کے سقراط تک، سقراط کولوں گھن کے حسین ابن علی تک، حسین ابن علی کولوں گھن کے بی بی بینظیر اور ذوالفقار علی بھٹو تک کیندے نال انصاف تھئے۔ کون این اپنے سلیب اور سولی کو اپنے موڈھے میں چاہ کے نہیں آیا اگر اج تہارے وچ اے جرت اے ہمت ہے اپنی سلیب آپ موڈھے تے چاہ سکتے ہو جلے اقبال سوکڑی یادہ پیانا دے جی میں شاہ رئی پھانگ دیہاتن کوئی چپ چاپ دکان تو لہ پئیے

جیلھے سوکڑی صاحب دے ݙوہڑے دے مصرعے وچ اے لائن آندی ہے اقبال ٻیا کوئی جڳ دے وچ تیکوں ݙیکھ کے جیندے میں مرداں سو اے سندھ وادی دی تاریخ دی اوں پورے سنگھار دی ڳالھ ہے جیندا وݙا ہک وݙا مہا پرش شیو جی مہاراج ہے۔ کہ میݙی وسوں دا سنگھار اگر غیریں ہاب تھیندے رقیب ہاب تھیندے تخت لاہور آب تھیندے تاں ول میں مرداں میݙا ضمیر میکوں ول جیوݨ دی اجازت نئیں ݙیندا۔ غیرت آلا مر پوندے بغیرت جیندا رہ ویندے صاحب ضمیر مر پوندے اور بے ضمیر جیندا رہ ویندے مطلب ہے تساں صاف ظاہر ہے رد تشکیل وی تکشے ہے نا ڈی کنسٹرکشن وی تکشے ہے اجوکے تھیوریاں دے نال اگر استاد صاحب دے شعر کوں ڈیکھسو اتھوں دے ہک دفعہ ہک پڑھے لکھے بندے نے آکھیا آیا ہا عیادت کوں شفا نال گھدی گئے او میز تے لاتھے ہوئے دوا نال گھدی گئے بھئی شہر دا محبوب وݙا ظالم ہے میز تے لاتھے ہوئے دوا چاتی گئے یار شعر دے وچ ورتیٹݨ آلا لفظ اتنا سادہ اتنا سدھا اور اتنا عامیانہ نہیں ہوندا اے تاں تہاݙے چیتے دا رولا اور فتور ہے اگر تساں اوکوں سمجھا نہیں یا علمی بددیانتی دا ثبوت ݙتے وے ایندی کوئی ڈی کنسٹرکشن وی تاں ہئی ایندا کوئی اجوکا معروض وی تاں ہا ایندے معنی اوں معروض وچوں تھی سکدے ہن رولاں بارز دی بیڈ آف آتھر وچوں تھی سکدے ہن کیا تساں اونویں وی ڈیکھن دی کوشش کیتی ہئی تساں حالی فکری طور تے اتنے بونے ہوئے تساں استاد صاحب دے مصرے دی قد تے وی نہیں اپڑ سکدے اور اعتراض کریں دے ہو اپنی کوتاہ علمی کو اپنی کوتاہ فکری کو استاد دے شعر دی خرابی دا نہ لیں دے ہو افسوس دی گال ہے بلے ساڈے کیتے ماݨ دی گالھ ہے کہ ایں خطے دے وچ اے لیونگ لیجنڈ پیدا تھئے جئیں اے ڈسے کہ کوئی وسوں الویندی کیویں ہے، کہیں وسوں دا ضمیر گالھ کیویں کریندے، کہیں وسوں دے اجتماعی لاشعور دے وچوں اپݨی وسوں دا مزاحمت دا لہجہ کیا ہوندے۔ کہ وت کوئی منکر ہے رب دی ذات دا وت غزل کعبے تے ٹنگڑی پئے گئی اے کوئی چھڑا اساطیری حوالہ ہے؟ ہرگز نئیں۔ بلکہ ہر عہد دے انہیں خداویں دے واسطے ایہ چتاوݨی ہے کہ تساں جݙاں جݙاں وی استادگان خاک دا انکار کریسو، مقہوریں دا، مظلومیں دا، ہیݨیں دا انکار کریسو، ہیݨیں دا اپݨا کعبہ ہے، اتھاں انہیں دے ناویں دی تختی لڳی کھڑی ہوسی۔ تساں اوں ہیݨیں دے کعبے کوں نھیں سٹ سڳدے۔ سو افریقہ دا تھیٹر ہووے، لاطینی امریکہ دی مزاحمت ہووے یا سرائیکی وسوں دی غلامی دا قصہ ہووے انہیں دے وچ ہک قدر بڑی مشترک ہے اور او قدر ہے کہ ایں وسوں نے ہمیشہ اپنی تہذیب وچوں مزاحمت کیتی ہے اپنے کلچر وچوں مزاحمت کیتی ہے تساں ڈیکھو کہ سندھ وادی دے وچ مسلسل حملہ آور امدے رہ گن صادر حملہ آوری دے نتیجہ اچ بندے کس ویندن بندے توں میڈی مراد ہے مرد کس ویندن تریمتی بچدن اتھاں مرثیے دی ہک وڈی ریت ہے او بچدی ہوئی تریمت مسلسل ویݨ کریندی رہ گئی ہے مرثیہ آہدی رہ گئی ہے ایں گالوں حسین دا غم وی ایں وسوں نے سب توں ڈھیر سہائے کہ جو ستم کربلا وچ نبی دے ݙوہترے نال تھیا ہا اتھاں سیم اوہو ستم تھئے ایں واسطے ایں وسوں نے اوکوں اپݨے غم وچوں ݙیکھ کے سہائے جیکوں اقبال سوکڑی دے اٹھویں آسمان دے نظمیں دی او تندیر جیندے وچوں انہیں ہک نظم ساݙے سوہݨے دوست مرشد فاروق ماہرہ نے سݨوائی او نظمہ بالکل حیاتی اعتبار نال وی اپݨے فکری معروض دے اعتبار نال وی جیرھے ادب دے طالب علم ہن اگر انہاں اوکوں باقاعدہ پڑھ کے ڈٹھا ہووے او تہاں کوں بالکل ہک بے جہان وچوں گھن کے الویندن لیکن ضرورت ایں امر دی ہے کیا اساں ادب دے طالب علم دے طور تے انہیں نظمیں کوں پڑھ ڈٹھے سے انہیں نال گالھ کر ڈٹھی سے انہیں نال مکالمہ کر ڈٹھے سے سو توڑے پنجکیاں ہن اساں خوش ہاسے کہ آنند کیا ہوندے، اطمینان کیا ہوندے اجوکی عالمی وسوں وچ جیرھا کجھ سرمایہ دار دنیا نے کیتے کہ تہاڈے اندر ہک اچوی، ہک بے چینی اور ہک لوبھ پیدا کیتے نے وڈے وڈے ہورڈنگ سائن لا ڈیتے نے، ٹی وی دے اتے کمرشل ڈکھا ڈیتے نے۔